Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu s-Santu. Amen.
Il-Mulej jkun magħkom. Miegħek ukoll.
Ħuti merħba għal din l-Ewkaristija. f'dan l-ewwel Erbgħa dedikat lil Sidtna Marija tal-Karmnu, hekk f'dan iż-żmien partikulari fejn ma nistgħux niltaqgħu madwar il-mejda tal-Ewkaristija imma Ġesù qed jiġi hu fid-djar tagħna. Ejjew nagħrfu dawk id-drabi li aħna nqasna mill-imħabba, mill-fedeltà tagħna lejn Alla, li aħna nqasna mit-tama. Ejjew nilmu min-nuqqasijiet tagħna biex niċċelebraw kif inhu xieraq din l-Ewkaristija. Nistqarr Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jien għaddimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil, u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Ħa jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena.
Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja għal Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħħruk, inberbkuk, nadurawk, nagħtuk ġieħ. Inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdieni Ġesù Kristu, Mulej Alla Ħaruf t'Alla Bin il-Missier, Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenn għalina, Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna, Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek f'għoli Ġesù Kristu mal-Ispirtu s-Santu fil-glorja tas-Sier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, fit-tjieba tiegħek agħtina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħoqilna naslu fil-għena tas-sema b'Ibnek Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Dak iż-żmien Pietru u Ġwanni kienu telgħin lejn it-tempju għat-talb tat-tlieta ta' wara nofsinhar. Xi Lhud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu, li kienu qegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-Sabiħ, biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. Xi ra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju, talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu, Ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla' xi ħaġa mingħandhom. Imma Pietru qallu, Fidda u deheb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesù Kristu ta' Nazaret, imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnufih, riġlejh u l-ekkisi tiegħu ħadu saħħithom, u malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. Il-poplu kollu rahu miexi u jfaħħar lil Alla. Għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. u baqgħu mistagħġba u mibluha b'dak li ġralhom. Il-kelma tal-Mulej. Għas-Salm Responsorjali ngħidu flimkien, Alleluja, alleluja, alleluja.
Faħħru l-Mulej, u xandru ismu, għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu. Għannulu doqqulu xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha flimkien, Allelujja, Allelujja, Allelujja. Faħħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-Mulej. Ħabilku biex tagħrfu l-Mulej hu l-qawwa tiegħu. Fittxu 'l wiċċu l-ħin kollu flimkien, Allelujja, Allelujja, Allelujja. Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu. u lil Ġakobb il-maħtur tiegħu, Jaħweh hu Alla tagħna, mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiftakru għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta għal elf nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-wegħda li ħalef lil Iżakk, flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sekwenza, Ħa jgħollu l-insara b'tifħirhom, il-vittma tal-Għid. Għax feda l-ħaruf, in-nagħaġ tiegħu, mill-jasar tal-mewt. Ġesù reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt, u qam Sid il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Għidilna Marija, ħabbrilna, fit-triq lil min rajt? Jien rajt qabar Kristu lil xoxta, fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Mar hu il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh.

Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaws, xi ħdax kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kulma kien ġara. U waqgħu jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. U hu qalilhom, X'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? Huma waqfu b'ħarsa ta' niket fuq wiċċhom imma għad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu, Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? staqsiehom Ġesù. Qalulu, Dak li ġara għal Ġesù ta' Nazaret li kien profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael. Iżda issa fuq kollox diġà għaddew tlett ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kien qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesù, Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kulma qalu l-profeti! U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kulma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar 'il bogħod. Iżda huma ġegħluh jibqa' magħhom u qalulu, Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobż, qal il-barka, qassmu u tajulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab minn quddiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu, Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lill-ħdax u lil sħabhom miġbura flimkien, u dawn qalulhom, Il-Mulej qam tassew u deher lil xhud. U huma wkoll tarrfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarrfuh fil-Qsim tal-Ħobż. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.
Hekk huwa episodju li naqraw ta' dawn id-dixxipli, Kleofa u d-dixxiplu l-ieħor, id-dixxiplu bla isem, id-dixxiplu li nidħlu jiena u inti, jiena u intom f'din l-istorja. Kellhom weekend biex ngħidu hekk ħażin bħalma ġieli jkollna aħna. Imma dawn kellhom lil dan ir-raġel u l-Ġesù li fih kienu ttamaw li ħallew ix-xogħol tagħhom ħallew ħajjithom biex imxew warajh u raw kollox jaqa' quddiemhom. Lil Ġesù qatluh, lil Ġesù difnuh, dawn id-dixxipli qatgħu qalbhom u telqu lura lejn Emmaws, lejn il-bogħoż tagħhom. Sakemm jiġi Ġesù f'nofshom ma jagħrfuhx, mbagħad jagħrfuh fil-qsim tal-ħobż, itihom it-tama. F'dan l-ewwel erbgħa dedikat il-Madonna tal-Karmnu ħarsitna tmur lejn il-ġrajja tat-tħabbira tal-anġlu Gabriel lil Marija, il-mument fejn daħlet it-tama fid-dinja. Il-mument fejn San Bernard l-Abbat jgħidilha, Marija, fittex għajdik l-iva. Id-dinja qed tistennik, id-dinja qed tistenna l-iva tiegħek. Għandna bżonn din it-tama. Hija r-realtà li qed ngħixu fiha anke aħna bħalissa. Dan il-bżonn tat-tama tagħna, il-bżonn illi nibqgħu nittamaw, il-bżonn illi f'dan il-perjodu twil li qed ngħixu, biex ngħidu hekk, qed niċċelebraw l-Għid imma qed ngħixu Sibt il-Għid. Għaliex? Għaliex qed ngħixu biss fit-tama, m'għandniex il-meta, il-kif ħa joħroġ, ħa jgħaddi dan iż-żmien. Imma t-tama tagħna tibqa' f'Alla u t-tama tagħna tibqa' fil-Kelma tiegħu. Ma kinux miftuħa għajnejna, ma kinitx imkebbsa qalbna, Huwa hu jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Waqt li qed ngħixu f'dawn il-jiem imċaħħdin mill-Ewkaristija imma m'aħniex imċaħħdin mill-Kelma. Ejjew aħna wkoll inkebbsu qalbna, ejjew aħna wkoll inħallu qalbna titkebbes fit-triq tagħna, fil-ħajja li qed ngħixu bħalissa. Qed ngħixu dan il-perjodu partikulari, qed ngħixu dan il-mument straordinarju fejn iktar hemm bżonn il-profondità tal-fidi tagħna u tar-relazzjoni tagħna ma' Alla. Bit-tweġiba ta' Marija lill-anġlu hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek. Hija t-tweġiba li aħna rridu nagħtu anke f'dan iż-żmien. Hawn jien, il-qaddej tiegħek, Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek. Għad-dixxipli ta' Għemmaws aħna wkoll ikun hemm dawk id-drabi li naqtgħu qalbna u li mmorru lura. Ejjew nħallu lil Kristu jidħol fil-ħajja tagħna. Ejjew anke aħna ngħadduh lil oħrajn. Biżżejjed hawn negattività fil-ħajja, imma ejjew aħna wkoll nitkebbsu mill-pożittività, mill-imħabba, mit-tama illi Alla jagħti lil kull wieħed u kull waħda minna. Ħa jsir minni skond kelmti. Meta aħna wkoll nintrabtu mar-rieda t'Alla, imbagħad aħna wkoll mas-salmista nistgħu flimkien intennu, Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħa nifirħu u nithennew fih. Ħuti għeżież, nitolbu lil Alla Missierna biex bħad-dixxipli ta' Għemmaws aħna wkoll nagħrfu lil Kristu Rxoxt li hu preżenti fostna. Għall-Isqfijiet, għall-Presbiteri, għad-Djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li jxandrulna l-Kelma u jqaddsuna bis-Sagramenti, nitolbu. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. Għall-missjunarji li jwasslu l-isem ta' Ġesù ta' Nazaret lill-bnedmin li għadhom ma għarfuhx, nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Għall-lajċi impenjati biex huma wkoll jagħrfu jagħtu t-tama lil dawk fdati f'idejhom nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Għalina biex inħallu l-Mulej Ġesù jidħol f'ħajjitna u jdawwal id-dramijiet u l-inċertezzi tagħna bil-Kelma tiegħu u bil-Ġisem u d-Demm tiegħu nitolbu. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li għaddejjin minn kull xorta ta' tbatija, għal dawk kollha li għaddejjin minn ansjetà, minn qtugħ ta' qalb. Nitolbuk, Mulej, agħtihom id-dawl tiegħek, agħtihom il-faraġ tiegħek. Nitolbu. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. Fil-qalb tagħna jew nagħmlu t-talba tagħna. Nitolbuk, Mulej, ilqa' t-talb tagħna, t-talb li ressaq nidek, it-talb li hemm fil-qalb tagħna. Bħal Marija wkoll, agħtina l-għajnuna tiegħek biex inkunu nistgħu nagħmlu dak li trid inti u nkunu tassew qaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.

Itolbu, ħuti, biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa,

li dejjem l-istqarr u l-glorja tiegħek iżda aktar ħarbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssagrifikat Kristu, il-Ħaruf tal-Għid tagħna, u l-Ħaruf tassew li neħħa d-dnubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk, dan il-ferħ ta' l-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena, u l-qawwiet tas-sema mas-setgħat ta' l-anġli jinsġulek innu ta' glorja, u bla qiegħda jtennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla ta' l-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa l-ħobż, radd il-ħajja, qasam, bierek, qasam, Ta lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.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
Għalhekk, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, nofrulek Mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqagħna hawn quddiemek biex naħdmu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar u lejh fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha, saħħaħha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet, mas-Saċerdoti, mad-Djakni, mal-poplu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seheb tiegħek. Ħenna għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa l-Omm ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġużepp, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmilni magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu u l-ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesù għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Qobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isservisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull biża' eħlisna minn kull deni, agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna hawn nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u ssalta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Agħtu l-paċi lil xulxin. Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenn għalina Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenn għalina Għaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja agħtina l-paċi.
Inti għeżież, dan hu Ġesù l-Ħaruf t'Alla, dan hu Ġesù li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Henjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-Ħaruf. Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun imfejjma.

Nagħmlu flimkien it-tqarbina tax-xewqa, Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Tolbu flimkien it-talba li qed iħeġġiġna biex nitolbu l-Papa Franġisku. Missier Eterni tista' kollox il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax Inti sserraħna. Bil-fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti mistrieħ etern il-mejtin u farraġ lill-imnikkta. Fejjaq lill-morda, serraħ il-qalb tal-moribondi, kun ta' saħħa għall-ħaddiema, erfa' l-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Ammen.
Se ngħidulkom il-Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu. Tjur tal-Karmnu, għena tagħna, ġmiel tas-sema, ġieħ tal-art, O Marija, ieqaf magħna, li b'ulieġek għawġbok tard. O tal-Karmnu, omm ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. bħala sħaba mill-għelija sa minn kmieni għoġbok dimt, int bil-ħniena wisq mogħnija kif tiddera mort fis-sibt. O tal-Karmnu Omm ħanina, kull min talbek dejjem tgħinna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. Bl-għaqdu tiegħek int libbistna bħala wliedek maħbubin. Agħmel magħna dak li wegħdtna għaliex minnek magħżulin. O tal-Karmnu, Omm ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. Ftakar dejjem fl-ordni tiegħek li rrid tagħni dan rigal, bħal Tereża żommna miegħek ħaġa waħda das-sinjal. O tal-Karmnu Omm ħanina, kull min talbek dejjem tgħinna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. Din il-libsa tiswa b'tarka li toħroġna rebbieħin. Itfa' fuqha l-fis u l-barka biex insiru qaddisin. O tal-Karmnu, Omm ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. mit-tiġrib kollu eħlisna, b'dan il-laptu hekk sabiħ, mill-infern ukoll ħarisna, biex fis-sema nagħtuk ġieħ. O tal-Karmnu, Omm ħanina, kull min talbek dejjem tenna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. lilna kollha kkonsagrati, aħna nibnek mogħtijin, l-aħħar grazzja lilna agħti li hekk nibqgħu magħqudin. O tal-Karmnu, Omm ħanina, kull min talbek dejjem tgħinna, għax int dejjem taħseb fina, lilna miegħek tella' l-ġenna. Sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, Ħajja ħlewwa u tama tagħna, Sliem għalik lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u l-iteba, Lilek nitniegħdu aħna li nibku u nolfqu fejn dan il-wied ta' dmugħ, Ejja mela Avukat tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena,

u għalhekk nhar il-Ħadd fid-disgħa jkun hawn il-quddiesa, wara l-quddiesa jkun hawn l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina.
Nitolbu. Inti naddafna Mulej minn kull taqsir ta' l-imgħoddi, agħtina li t-tqarbina mqaddsa li għamilna bis-Sagrament ta' Ibnek tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej hu magħkom.
Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Irroddu ħaj lil Alla, Alleluja, Alleluja.